Kudiko dong ceng aye dong adek nino dwe apar dwe me acel mwaka pud manyen wai tiko werne kany aliw aryo ki piero aryo wi angwen 2024 i wan lo tv yup wa me ru piny tin kudiko weng cing baraja wa i cing abic kilwonyo ni ema akwera tika dor iwe program ini kiluwori wa super lady tino dugo i ayo mada

no opposition so ako we need in a rook red eh, some red yes mm. sa ro was akege en ro in ro kora museveni man pe beri yero to fa mm. tia tia chokan apoyo wange loko ke tiga nger super lady we wange fonyo loko bedi to ala bi jol woku de ko ene yu pwa meru pintin wande ko watie seto kan kakile iwo yup ene la bon balo chawa

Yeah, it is very true. Uh, ni jang gene UPC yang no ti maduong to twal i Western Uganda. Uh, kong ma chel kong because why? Uh, Western Uganda dar maduong me Western Uganda gubero lokistrayo. Mm. From history manok arange ni lokistrayo maduong to twal no gin gi twal UPC. then katoli maduong no gichwako gene gichwako DP mm. so inuoni automatically ka in ibedo akustayo inuoni chwako UPC very yot iritual perhaps for me I think mono gen muweko jo mukene me tung jang me western Uganda nyoko nyao me western Uganda no gichwako ngo gichwako UPC but at the same time ben in being e kong maber twal ni atamo ni government e pa UPC by then ben otimo tich matek twal me konyo Uh, dano me western uganda me cero gini kwan kena ma gucero gukwano gin matek tutwal mm. definite after that ya, yabu branch nyo yang, yabu yang gina yabu uh, ah, jang party pubedo gin matek igi tutwal because ke miyo ngat mo gin ma kilwo ni capacity building ki lemono nyo ki leme politics leme capacity building te loke ti ni yeno myero ki jeyi matek ki fonyi ki lok me tela lok me politics ki nyo gini weny uh, kakenyo eno ni ento mm. after that struggle dok ocakke between UPC kare cel ki DP ke mm. because ke chaka winy nying machalo bianyi magino ku chaka bino on board i think kamone ti kamone ka kenyo eno ni ma UPC doko nino then DP doko picking up ki to western Uganda waromo ye jone e kare chano political parties petty based on regions no waromo ye ni kare cha uh, kari bena ne tela pa UPC ake lao

almost uh, districts when no support here now ka iloho bala western uganda which uh, professor kamuntu gi amebin loho me, me, me donye nrm which are rugunda gi odoho gi ni nrm mono jo ndushi no obedo upc youth wingers mm. so from western uganda ipoyudo kara menuo boro duogo from uh,

joma Uganda kono mar UPC long time ago. Pien John wo malo bore jo ko ni wo bere national. Pa pa pange if the same no rata ki DP Sara. DP no betigi support all over. DP picking up I think after. Mm. Kene ma chale ne na in statement a bere waje ni tika moni ma ma UPC nino. Mm. Then DP picking up. Yes. We are in no dan ma chalo bianyima muzei mm. Boniface bianyima mono jo ma ki logo ma pigi tek tutual. uh, mo a ki DP ma building DP i tung side me Western Uganda. Yeah. Adadayene ki yabo jang uh, party pa UPC i toro uh, mere tumi fot poto kabarole gi eno mere 1961 do fut pia ki nongo uh, uh, loch ken independence me Uganda ma donki no i, i yunge mwaka mo lobo ni 1962 ni po pere tek madani wa po wiwu ngo motime mwaka maduong angech Labongo balo cawa ca me lok lobe headlines madongo ango ma tye ka timme kin piny ladit lobo lawo oloko tok madwong uh, tutwalle i lok kom ADF ma lawo Sara mm. aneno madad uh, national address obedo pat papat obedo tye twale Uh, because of uh, a mon ma gudugo en ma ngat acel acel be ka miyo akaunte wan nong wa lep swahili wan noake dong wadeno can lawo ma konye pe yes yes of course lok pa adf ti lok ma ti very contential ti piera tak tutwal mm. because ma acel ko aneno ka mon ladit ladir wajo ni

pa Uganda dok en bene mariyo bene e en aye kumbet ene tye ka neno ni omyero kuc obed tye ema ka kumbet watye ka lok about lok pa agriculture mm. in tye ka wayi ni omyero cam kifu omyero kong lutino cere gang kwan education sector and, and the rest of the sectors weny mm. this cannot happen ket wero time maber mnoo kuc peka i uganda and we know very well for the past three four years adf ubedo ka yelo wa i Uganda tutwal mm. either nyo iwinyi ni taxi ni Kasese nyo iti iwinyi ni Kampala kaka ineno mono ma gutimo around the parliament mm. me Uganda mm. so atamo ni lok pa ladit president Museveni ma en tye ka lok kom ADF lawo mm. en pire tek tutwal mm. en owaco ni kong ma acel kong en ADF purpose carrying en mm. jo en ni calo an awaco ir ceng ca ADF gin of course giti terrorists tic ma mege mi nya luoro mm. gi peka ki agenda ma tek tutwal ka kenyo eno ni mm. so i think i think president museveni tika timo ka miyo assurance ki geno gen mi uganda mi jingo chunygi ni look tela giri tye mm. wan giri wabi lwenyo kom lutimo aranyi mubedo adf eno ni account lutino anyira ma lawo gubedo ka miyo uh, lokgi kira ki makogi uh, john poyo wiya wiya cer ka po kom

So in other words, uh, jo eneni me mako otino otino otino anyera eneni me weko gino nywal kong nywal kong an tamo ni uh, the philosophy mege tye ni myero nya gini well well mm. well, well, well gi because at the end of it all me mako uh, fresh uh, dana pol civilians okene me joining ADF anoni mono bero tek gi so in other words tactics magin titiyo kere eneni there's a lot of similarity mm, maduong mm, tutwal mm. ka kenyo enni And perhaps nen calo at the time mano ADF Amir Gine LRA tika yelo dano me tung malo me Uganda jo mi ADF en ni We are bene chalo taking gin notes. bene they're taking notes so I, I think for me that is uh, gen ken ma gin go approaching kere an an kelul tien en ka miyo uh, account ma megi kera ki mako ki kera kera kwo ti i- bed ke gi lumi kongo kono bedo wa roma miyo luore kom adwi pa ADF tamba megu

nodok gucako dok afresh pange ka producer wa Joseph i control room tye ki cal ma nok nok me nyuto lutino anyira ma gubedo ka lok lawo ki ladit lo president Yoweri Museveni ka ce in pe ibedo ki ker me neno address eno no cal eno buworo maber itwal wek niang gin ango ma watye ka loko yen en eno dong me dolo wi loka watye ka wacne eni ni bedo wa lutino anyira keken aye gudugu pa neno testimony pa co i kine Keja an aye ka gwer ango ko loro address en ma fodi. I think Polere okelo gina nyira Polere testimony Pola cho jo nuoti amaro bedo bedo lweny pien anyira ni ko ni kar jo bedo boldu bom mm. gino tiyo gi chingi a gyo gina UPDF te mako gi te te don kelu gi Uganda eta bedo tammi Pola cho jo bedo lweny jo ngweshu ko

from gene from tek ma mekwa ka kany ene ni ma jo ene gimako dano wa ki burundi gitye ka recruiting dano ki burundi dr congo drc uganda itself ka kenya ene central african republic weny ka kenya ene kar so nyuto ni we need maybe perhaps we shall need a joint force me fighting adf uh, it shouldn't be left to uganda alone because ke ineno lwenyo against adf ki congo

Pere i rules of procedure. Ah, Lok ini jono na pegi ngi ange ni gini pere keje. No, um, um, I, I am sorry, pa bi bedo, pa miro jo ma chwako nupu nen chalo watika nyero gi kany eno nyo, maybe atika loko lok ki duon matek. Ento,

For especially the NUP members which are in that parliament through wave ing'e wave kati ka bino ema mm. ineno wave me ocean way mm. cho rej rej ma rejo rej nkono ng'ongo twol gini weny so wave wave pa nup en ochwalo rej twol gi weny parliament me uganda ngat, that's why we are facing this ngat, today ng'at mondo wacho ni zake po chime kena ka ngech eni peke nyo laxity in teach nyo goro teach goro teach eni goro teach pa what are they trying to say zake himself Zake Eno is one of the influential members pa NUP ng'ano mo puvol dano ka kany eni ma ariyo zake we know very well obedo ng'ano mo who is ever undermining the powers of the speaker because she's a woman because she's anita anet eh, eh, eh, among uh, sara ana atitem ajuwing ni uh, ng'ato chemo zake ni obedo ladiet mamege uh, chagulanyi Manyuri ka And that gora is the tich. politics they're playing, ping pong politics, I'm telling Ka you. gora tich mo ni pere no gora tich pa boss ne. Ko. Janeno, gini en bedo gime en tutwa. Yeah. Yen party bala nu party am dong ti ti powerful. Jo pera obedo ame jang jo ti kere lawyers. First of all, these are MPs. Exactly. Jo ayu chik.
Yes. Gin dok te keto dano i position ame pe tie i constitution, ke rules of procedure. Okay, so in the rules of procedure.

Mo jo miyo bal to anu tie yeah. jo miyo chiene. So, so okay, the positions okay ne amenity created jo miyo those facilitation. Ng'ano mo ne mo wawachi ni uh, uh, zake kabe lwenye ma eno bedo kere i parliament ki iwaco maber ki speaker nani ce aneno ki bayo me bedo commissioner until mm. court oye ni kidwok cen ni position ne bedo commissioner jo kene wawaco ni Pikuru konyo pi tele ma en tye kede ki lutela me pala mera i weko ka ber ki tye ka ronyone kumeno. So now, first of all, ma acel kong, fori kot ye ni omyero ki dwok zake me bedo commissioner me parliament. Mm. Fori lok eno ni fori kutu. Now, fori wati ka solving that issue mo myero zake dok ka bedo commissioner me parliament, dok wati ka winyo zake, the same zake bene ti ka miro ka creating e position moni calo jo mubedo te malwa ka maro malwa ci waye ni in ti chairman ma mek waka kany eni ocheke ni kaki kelo megi koro ngongo gini that is how we are driving that parliament of Uganda and it is a very big shame I can understand that and and and I think government also has to sit down many and la kuri lok eni ni Part, political parties omiyo gin grooming lotela ma yes, meki before we send members of parliament to the August yes. house omiyo go grooming and that's why me I appreciate parties like Democratic Party parties like NRM parties like FDC jo en ni KT neno la mema mocha erka chung me to become a member of parliament jo and they spend almost five years especially for DP they can even spend 10 years

ni in doke icer chuk do inu rech kiti ka chato rech ni rowo muji wanjiri bere rech koro ngo gen rech i am sorry but as a ugandan i feel bad because look enni peti ka chiri nying anita among ento ti ka chiri nying uganda is our country because dhano weny dongo bubero kuno kwae man but i'm happy by the way ke icer neno on twitter or on x former twitter

Anyway, speaker me parliament me aneta nik anita mo no why you kile mo no ka che ki mi position me yamu you know in beti ki position me yamu if you are given air then you have air deputy opposition chief whip makimi ki zaka ni ubet tich mapere lo ko futi ka wora nyim ah, la dit John Odiek mati reporter wa i parliament Rebecca Kili wa menyana mbukati kono amir kongo yema no kada da kada kwa dupa mete ki yupo ene